Hogir berber nivîsî warê bê nasname dîtina warê bi nasname. Li warekî ku bi sed salan barên giran ên dîrokê hilgirtibû ser melên xwe, erdnîgariyeke tijî êş û hêviyên di kuçe û kolanên xwe de vehewandibû, bi tenê bûm. Wê rojê ew war bêdeng bû. Di vê bêdengiyê de dengbêjên rabirdûyê wê jana min bi şopên birînên kûr nû bikira. Dibû palgeh ti ki teniya min re kesek bûm li warê bênasname, belkî bi kilama dengbêjekî biba ma lehengekî bênav. Belkî jî bê wext mirinek li navika wî warî hilweşiya, şopeke xwînî li dûv xwe bihîşta. Wexta ku min bidana ber guleyan, tevahiya war bi ens û cinsên xwe wê bi wan guleyan serxweş biketana. Qelemşor dê di hişmendiya xwe de bi dû xêzkirina paşvebûnê biketa. Helbet deng wê li bêdengiya Asîmin hilawişta û stranbêjekî wê bireqanda. ku bibûya bîranînek herdem bi salan wê heman êşê xwe bida der. Di rojek wiha neaworte de li ser vî dilî wê dirbek mayinde ba. Çiyayên war şopa ciwaniya min hilgirt. Axir qîrîn û xewnên ciwaniyê bibû topa şewqek nedîtî. Di navika asîmên de vemirî. Mîna qîrînên ku berê wan li bayerên rût û dengvedan. Ew şikeft û qartafên tê de cihê gelek êşên nayên dîtin. Bibînin jî nayên bîranîn ku ji kîs xweş çibûn hene. Dil dax bikira jî nedişewitand. Niha bûye xewna deriyekî bêdergeh. Ji kê re vekirîbe wekî min berê wan li vê oxiriyê. Di wê gavê de dibe li rex tava li navika asîmanê hişk heyvek ji kûrayiya şeva min ya ronahî bi barandina hêsirên çavan herikîna şîpek bi riqo xuya bike û dema guleyên hovane di textika eniya min de hat valakirin min mirin red kir. Mirinê jî gotinên bi ramana min xwe da der red kir. meşûrê telaq avîtinê li hev kişand. Bîranînên xortaniya min wê demê, wê kêliya bi tenê, daxwazên min ên piçûk mezin kir û yên herî mezin jî piçûk kir. Qe nebe ji bo hezkiriyên xwe û ji bo vê xaka ku min hilgirtibû di çavên heyva kulek de xuya bûbû diqîra. Xemgîn nebe, xemgînî li te nayê, xemgîn nebe. De were xemgîn nebe. Bû dengek ji hundirê min. Koha konê xwe veda û domand. Serê xwe xwar neke. Tu yê rojekî warê bi nasname bibînî. Lê ev gotin tenê dengê xewneke bêefsûn bû. Yan jî gotinek bêyon bû. Wê gavê her tişt li war wiha bêdeng bû. Belkî dema ku dixwestin li war bi guleyan bibim qawil, vê birîna min hewl dida ku xwe piçeke da ku birîneke din qebûl neke. Şîreta jiyanê di qirika min de wiha asê ma, dixwest hukm bike li ser yadê û jiyanê li dû min xweziyek wê nehişta Wênek ji nû ve xêz bikira û termê min di vê şevê de çikî tenê bimaya. Ji ber vê li ber gotina dayê diketim. Tevê ku bi gotinên tûj şîret li min kiribû. Hebûna min dianî bîra min. Van çiyayên perestgeh jî tenê şahidê kul û derd û bêkesiya min bû. Êşa ku hemû çiya çol û beyaran hilgirtibû bi xwe bû. dewere negirî, îro negirîm jî lê rojekê vî agirî wê xwe bida der û hêztir bi xwe ber ji çavên min bihata xwar. Hêztirên ku agirê dilê min venamirîne û birîna min nakewîne. Êşa vê şeva bi tenê ku li ser dilê min veniştiye bi qîr ve dibêje, Negirî, rojekê ew agir wê vemire rojekî ev êş wê bi dawî bibe. Ev şev bû ev roj bû bîranînek dilşikestî û xeyalên li quntarên çiya hatibû kaşkirin. Dê bi bayê re bela biba lê tişta ku termê minê li erda xwînmijok mabû ne tenê êş bû, di heman demê de jiyanek tijî efsûn bû. Vî warî wê vê şeva bi tenê her tim min bi bîr bianiya û her kuçe, her kevir, her zinar biqîra. Tav mîna heyva kulek di navika asîmên de wê li ser eniya min îdî ne bizê û ne hilê. Lê Ji ser erda vî warî bi dûr nakeve, ez mirim şûnde. Dayikê bigirî û bîranînên li pişt her qelîştekên kevirên şikestî veşartî wê bi tenî bimîne. Jinên ciwan ku ducanî bibin, belkî yekî ji min nê yek du du an bi sedan û hezaran bizên. Termo de li ber mirina xwe nekeve, va tu dibî bi milyonan. Û dawiyê ez ê bêm naskirin, wê termê min ê genî ji erdê rakin. Ji ber ku nasnameyek bê war im û warekî bê nasnama me, wê rakin û di çaleke serabe beşaran de veşêrin. Wê careke din her kes, bibin şahidê vî warê ku bi xwînê hatiye avdan. Û hinên li ser şopên paşerojê car din ji bo pêşerojê, xwe li çiya bigirin û vê şeva mizawir bi tenê nehêlin. Stêrk jî li warê bê nasname heta roja nû hilê wê biqîrin.